Dumelang, le amogelesega mo Botswana Thinking Law, bo ke letsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong e, ra go bua ka tsamaiso ya gore o bone dituelo tsa sekoloto. Pele ga simolola mo kgatisong e, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke rata go le itsese gore ga le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ga ke buang ka ditsetsana dingwe yaanong le taa bona go na le tselana e e nang le meradi mo teng le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetana tse di rileng mo teng ga e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo le kgona gore le bo le tobetsa ga go teng show more um kana ga e le gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ga go nang le mokwalo o o supileng ko tlase gong gore go le ise kwa descriptioneng ha le tsena mo descriptioneng le ya ko tlase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong
ha re boela mo kgatisong ya rona ya tsatsi jeno Mo ke tseta e e buang ka gone gore motho o ka dira yang gore a bone madi a gagwe ha a ntshitse sekoloto. Re tabe re bua ka dikoloto tse e leng gore di itebagantse le motho o o tabeng a reketswe koloi ka sekoloto ke banka. Re itebaganya le batho ba e leng gore ba tsere sekoloto e le mo go teng personal loan-e kana ba tsere sekoloto ba dirisa dijarata kana ditsha gore ke tsone tse e leng gore di tla dirisiwa go bona gore sekoloto se se a duelwa mme motho ga e le gore o hile motho madi ka sekoloto mme motho yo a sa duele sekoloto se kgang ya teng gantsi e simolola mo e leng gore motho o taba a leka go bua le yo o mo kolotang ga yo a mo kolotang a sa bue sepe go rela gore kgang e tlabe e ya ko diagenteng gantsi segolobogolo ga motho o batlang sekoloto yo e le banka go ntshiwa mo mokwalo o go teng letter of demand mo teng ga lokwalo la teng diagente di tabe di bua gore re thapilwe ke banka ya bolebelebe banka ya re o kolota madi a selekanyo se se kana yaanong re kopile gore re go ree re re duela madi mo nakong e e rileng e seng jalo re ikgogela ko kgotlatshekelo ga motho a sena go bona lekwalo le go botlhokwa gore a ikgogele ko diagenteng gore Ba kgona go bona gore ba buisana jang agente, motho yo o kolotang le motho yo o kolotiwang. Mo gongwe ditumelano di kgona go nna teng mo go teng acknowledgement of debt. Mo teng motho o o kolotang a bua gore tota ke ne ke rile ke tla duela sekoloto se sa 100 pula ka 10 pula 10 pula kgwedi le kgwedi.

O tla ba a tlhalosa gone gore o ne a na le tumalano ya gore o tla adima motho madi mme le gore madi a teng a tla busiwa jang gore motho yo o na le sebaka kana nako a sa duele jaaka go ne go dumalanwe jaanong o batla gore a hiwe eh, katholo ya kgotlatshekelo Mokwalo o o teng Root of Summons o tla bo ya go hiwa motho o sekisiwang. Motho o sekisiwang e kgona gore e bo e nna motho o o tsereng sekoloto. Ga e le gore motho o o tsereng sekoloto ke kompone, Go tla bo go na le motho o mongwe gape o gantsi a batiwang gore a beye dipampiri tsa monwana o go teng ke shorty go na le nako e nngwe mo e leng gore motho o e leng gore o kopa sekoloto a dirisa lehatshe gore ke lone le le tla dirisiwang mme lehatshe leo e se la gagwe go tabe go dirwa mo go teng surety mortgage bond ga go ntse jalo motho o e leng gore lehatshe ke la gagwe le ene o taba a sekisiwa ga godimo ga motho o e leng gore ke ene a tsereng sekoloto ga go sena go ntshiwa dipampiri tse di sena go iwa batho ba Ba tshwanetse gore e be ba ipuelela kana ba ikuelela gore ke eng katlholo e se ka ntshiwa kgathanong le bone. Ga e le gore o batla go itse gore tsamaiso e e ntse yang, lebelela kgatiso ya me e ke buang ka tsamaiso ya kgotlatshekelo ka dikgang tse di simololwang ka writ of summons tse di bitswang action. ha motho a sa tsenye boikuelo gore ke eng a re motho o o kolotiwang a seka hiwa se a se batang motho o o kolotiwang o tlabe a tsenya mokwalo a re motho o ga a tsenya maikuelo o kgathantsha kgang ya me ka jalo ke kopa go hiwa ka tholo e ke e kopang Mme ga e le gore ne o e dirisitswe lehatshe jaaka ke tlhalositse, o tla ba kopa gore lehatshe le ka sebelebele e nne lone le le rekisiwang pele, mo go bitswang gote specially executable. Ga go ntshiwa one mokwalo o wa katlholo, ga o ntshiwa ke kgotlatshekelo, moatlhodi, jalo Motho o o hilweng ka tholo o tlabe a ya go kopa mokwalo o go teng writ of execution against immovable property ga go dirisitswe ditsha ga e le gore di ne e le sekoloto go sa dirisiwa sepe mo go teng personal loan go tlabe go ntshiwa writ of execution against movable property

A bua gore dilo tse di a go rekisiwa leng. Ga e le gore ke writ of execution against movable o ya go dira jaaka ke tlhalositse mo kgatisong ya me ya pele. Ga go sena go rekisiwa jalo, bogolo ya mo go tsa lehatshe o kgona go itshela e le gore nako e go rekisiwang go na le batho baye babedi ba e leng gore lehatshe le le dirisitswe mo go bone yaanong ga wa ntlha ya rekisa wa bobedi le ene o taba ya re ke kopa go tsena mo thekisong ye wa bobedi o kgona go tsena mo thekisong ye fela ga e le gore le ene o ilwe ka tholo ya kgotlatshekelo Ha go sena go rekisiwa jalo, go rela gore madi a tebe pele a duela o a rekisitseng um ebe a ya go neelwa o wa bobedi go tswa gore ba kwadilwe gore ba tsamaya jang mo go tsa dikoloto Ha madi a a sa kgone go duela ba bothe, go a go supiwa gore madi ga a kgona go go hetsa sekoloto sa ntlha kana a heditswe ke sekoloto sa ntlha mo go rayang gore sekoloto se sa bobedi ga se a duelwa. motho o wa sekoloto sa bobedi ka gore yaanong setsha se a neng a ikaegile ka sone se tsamaile o tla ba a e boela ko kgotlatshekolo a kopa a writ of execution against movable mme go diragala jalo le ba ba sekoloto sa ntlha ga e le gore madi a setsha se rekisitsweng ka one ga a ka kgona go duela sekoloto sotlhe Mme ga go sena go rekisiwa yalo, go diriwa mo go supang kgaogano ya madi mo go teng plan of distribution. Madi a a setseng a santse a kolotiwa a go tswelela a ntse a batwa mo bathong go gapiwa dilo tse dingwe. Ga e le gore ga go na dilo dipe go thelele, go reela gore motho o o kgona gore a bo a thathelelwa sekoloto. Ga motho a thathelelwa sekoloto ga a tswa ga go reele gore sekoloto se phumogile, o tshwanetse gore a bo a ntse a tswelela a duela sekoloto se.

Mme dikatlholo tsa kgotlatshekelo tse di ntseng yana di tsaya dingwagangwaga mme ebile motho o kgona gore a ba tlogela o mongwe a tswelela ka botshelo a ba tla dingwaga tse di fetileng a re o gopola taolo ele ya kgotlatshekelo kana o sa ntse o nkolota Ga re tswelela ka kgatiso ya rona, re bua ka mo e leng gore madi a tserwe a dirisitswe go reka dilo dingwe jaaka dikoloi. Mo tsetlaneng ye, ra go dirisa dikoloi e le sekai Mme e kgona gore e nne dilwana di sele go thelela. Mo kgannyeng e, ha banka e hile motho madi e be e mo rekela koloi. Ha koloi e e setse e sa duelwe jaaka go ne go dumalanwe banka e kgona gore e bo e gogela motho yo o reketsweng koloi ko kgotlatshekelo

ke e rekisa banka e na le tetla ya gore e tseye koloi e ka gore ga o lebelela ditumalano o bona gore o loga banka e buile gore o ithelela o hetsa go duelela koloi e koloi e ke yame mme se ke boammaaruri le ga gongwe lekgetho la koloi

Go bona dikoloto tsa di-personal loan le di-home loan kana di-mortgage bond motho o e ka nna kompone e be go nna le motho o mongwe o e leng gore o ne a saenile a moruhatsa go te surety gore kompone ye e tla busa madi kana e tla dira dituelo

Kano e mo matsogong a motho o selehela. Ha koloi e e sena go tsewa e tabe e rekisiwa. Ha e sena go rekisiwa madi a teng a taba a supa gore a dirisitswe jang. Ha madi a sa lekana go duela sekoloto sothe, go reela gore madi a a santseng a kolotiwa a tshwanetse gore le one a batliwe. Gapatiwa ka go boela ko kganyeng yele ya writ of summons mo go reelang gore banka kana motho o o kolotiwang o boela ko kgotlatshekelo a tlhalosa gore kolo ga re simolotse e le tumalano ya sekoloto sa go reka koloi

e be e tswelela hela jaaka ke gatisitse pele ka kgang tsa tsone e re to summons kana tsa action mo ke go helela ga pato ya sekoloto se e leng gore ga se duelo go botlhokwa gore le lebelele dikgatiso tse le di lebelela le dikgatiso tse dingwe tse ke tsenelelang pele kana ko teng ga ke bua ka tsamaiso tsa kgota

Ke kopa gore le leletse toloko gore ga ke tsenya dikgatiso tse dingwe gape e be le kgona go itse go siame